Yo nɔvi lɔlɔtɔwo me gado gbe na mi le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me, ye mexɔe se be miwo hã mifɔ nyuie ɖe le miaƒe nɔƒewo le egbe ƒe ŋkekea hã dzi. Kɔsiɖa yome, kɔsiɖa gɔme mi gadze ya kple Aƒetɔ ƒe ame takpɔkpɔ kple Aƒetɔ kple ƒe ame kpɔkplɔ. Woyra mi geɖe. le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ɛɛ, míayi ɖe enyawo dzi le gaƒoƒo ya me. Egbe, medi be míagaɖe nu ɖe gɔme na mía nɔnɔewo be míagase leke wònyo be míadze si mía ɖokuiwo be esi mítrɔ zi Kristotɔ, esi mítrɔ le míaƒe dziwo me, eye míetrɔ zi Mawutɔ la, Mawutɔ koe mínye. eye míɖo la de blibo le Mawu ƒe nyenye me, ale be míaƒe amenyenye kple ŋugbedodo si ke Mawu do ɖe mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe ŋu la, bena wòakpɔ mevava ne mía dometɔ ɖe sia ɖe hena Mawu ɖeka ƒe ŋutikɔkɔe. Mínya leke wɔe mídze nu vɔ̃ me o. Megblɔ nɛ koko bena, Miɖo la dzesi sia. Le gɔmedzedzea me ke ya, ke Mawu la wɔ nuwo la, ewɔ nuwo katã vɔ hafi va wɔ amegbetɔ. Mawu nya nuketa ye. Eye tete si ke wɔ amegbetɔa vɔa, ye wotsɔ da ɖe teƒe nyui ɖe be nenɔ fi ma nevu fea alo ne ne nenɔ eɖokui si. Nu sia nu le eƒe eƒe kpɔkpɔ te la, Amegbetɔa? Ɛ̃, míagblɔ be edi be yeagblɔ be yeakpe ɖe Mawu ŋuti kloe. Mawu nya be nenye be yewɔ amegbetɔ tutu gbãa, amegbetɔ la gblɔ be yeakpe ɖe ye ŋu. Eye gama me la, amegbetɔ la gblɔ be yekpe ɖe Mawu ŋuti eya tae wɔ eya kple Ke me ɖo. Elabe dada gbɔgbɔa ege ɖe mía me tso kaka Adam, ɛ̃, Edenbɔa me. To esi ke Adam Wogbe etoɖoɖo, vɔ Mawu tu mí ɖe eto maɖomaɖo me tso gama me ke. Mawu tu mí ɖe eto maɖomaɖo me tso gama me ke. Ame ɖe la gblɔ be, o, pastɔ, nya ka gbɔ ale ya o? Mawu ya ŋusẽkatãtɔ wònye alo? Mawu ya ŋusẽkatãtɔ wònye. Eye yeƒe ŋusẽ la, ŋusẽkemetɔ dee nu kpɔ gbeɖe o. Ta nu ɖe sia ɖe ke Mawu wɔna la, ewɔnɛ le eƒe aɖaŋuɖoɖo nu. Aleluya. Mawu wɔna nu sia nu le eƒe aɖaŋuɖoɖo nu. Aleke bena wòate ŋu akpɔ ale si ke alo míate ŋu akpɔ ale si ke wònye Mawu ɖo. Megblɔ be nenye be Mawu wɔ mí amegbetɔwo tutugba la, míadi be míakpe ɖe Mawu ŋu Elabe esi ke wòwɔ e, Lucifer alo e, e, abosanwoa, abosan va dze aglã ɖe ŋuti alo mi ɖe kpɔ ma. Eya ta ye Mawu wɔ amegbetɔ esi wòwɔ nu katã vɔa, ye tsɔ nu katã de eƒe kpɔkpɔ te. Eye ke amegbetɔ kpɔ ma la, ekpɔ ekpɔ eɖokui be ee, ye ya dada ge ɖe me. Ye tae wòva gbe toɖoɖo Mawu ke wɔe ɖo, eye wòdze nu vɔ̃ me, eye wòtrɔ si to ma ɖo la. Ye ta Biblia gblɔ na mí bena, Elabena Mawu tu nu amewo katã nu ɖe eto maɖomaɖo me. Ɖe míagblɔ be nu vɔ̃ ke dzɔ le Eden-bɔ me ɖe mele nyanya me na Mawu oa? Eya ta Biblia gblɔ be Mawu tu amewo katã ɖe eto maɖomaɖo me. bene wòakpɔ nublanui na amewo katã. Mawu ɖe mɔ ye wòtu mí ɖe to maɖomaɖo me, ale be yeate ŋu kpɔ nublanui na mí ɖe ne míadze si yeƒe mawunyenye. Ne míadze si yeƒe mawunyenye, menye nene wòle amegbetɔ ma dze si Mawu o. Menye nene wòle amegbetɔ ma bia Mawu ta se o. Ne míkpɔ xexea me gbe la, míkpɔ be Ame sue aɖewo koe woawo le Mawu di vevie. Woawo di be wòake ɖe Mawu ŋuti. Gake akpa gãtɔ la, woawo mefɔ le eme kura o. Elabena wobe wònya nu, susu le yewo si, yewo se ŋu, yewoatɔ wɔ nu sia nu. Woatɔ wɔ eh, nu ya, eŋu ato tɔ me faa, yewoatɔ eŋu ato, ato yame, eye bubuwo woato etɔ gɔme kple emɔwo dzi. Eye wowɔa nuwo le wo ŋutɔ ƒe ɖoɖo nu, vɔ woŋlɔ be be Mawue na nunya yewo nenema. Nɔvi lɔlɔtɔwo, nu si ke mianya be ɖe Mawue tu amegbetɔ ka ɖe to maɖomaɖo me bena amegbetɔwo to yeƒe nublanuikpɔkpɔ me la, yeana be amegbetɔwo katã wonadze sii be yee nye Mawu. Elabena Mawu tu nu amewo katã nu ɖe eto maɖomaɖo me bena wòakpɔ nublanui na amewo katã. Ne míkpɔ Romatɔ ƒe agbalẽ ta wuiɖekɛ kpukpui blatɔ vɔ eve la, egbɔ nya me na mí. Ne mígayi ɖe Galatotɔ ƒe agbalẽ ta me tɔ kpukpui blavɔ eve la, ehã gblɔ enya ma na mí. Ke ŋɔŋlɔ la tu enuwo katã nu ɖe enu vɔ̃ te. bene woatsɔ ŋugbedodo la tso Kristo dzi xɔsexɔse me na ame siwo xɔna sena la. Aleluya! Wɔbe ke ŋɔŋlɔ la, ŋɔŋlɔ la tu nu, tu nuwo katã nu ɖe enuvɔ te. Ŋɔŋlɔ la tu nuwo katã nu ɖe enuvɔ te be ɖe woatsɔ ŋugbedodo la tso Kristo dzi xɔsexɔse me na ame siwo katã xɔnɛ sena la. be ŋugbedodoa nesu mia si. Ŋugbedodo ke nye ɖeɖekpɔkpɔ ƒe ŋugbedodoa, ke nye dzɔdzɔenyenye kpɔkpɔ ƒe dzɔdzɔenyenye dzɔdzɔenyenye kpɔkpɔ ƒe ŋugbedodoa to Kristo dzi xɔse xɔse me la nasu mia katã si. Eya tae Biblia gblɔ be, Ke hafi xɔse la va la, wodzra mí ɖo ɖe ese la te, eye wotu ʋɔ ɖe mía nu hena xɔse si wole ɖeɖe ge ɖe go afia emegbe la. Gasime ke Adam dze nu vɔ̃ me ko la, wotu amegbetɔwo katã ɖe eto maɖomaɖo me. Wotu mí amegbetɔwo katã ɖe enu vɔ̃ te bena Mawu nate ŋu kpɔ nublanui na mí to Kristo dzixɔsexɔse me Be miatɔ zi ame dzɔdzɔewo siwo adze si be Mawue nye Mawu, eye Mawue nye Mawu ke nye mía Wɔla. Menye nene o la, ame aɖeke madi Mawu o, mabia Mawu ta se o. Elabe egbe hã, ame geɖewo yewo gblɔ be Mawu meli o, be xexea me tɔ koe dzɔ. Mikpɔa? Vɔ Mawu wɔ esia be mía katã míatɔ te va ye gbɔ, ne míanya be yee nye míaƒe Wɔla kple míaƒe Ɖela. Eya tae tu amegbetɔ katã ɖe enuvɔ̃ me ɖe etomaɖomaɖo te be yeakpɔ nublanui na ame sia ame. Ne afi si ke nukpɔkpɔ nu va la, ke ame sia ame le abi ale ate ɖe Mawu gbɔ. Le fi si ke ame nu veve le la, ame sia ame le ate ɖe Mawu gbɔ. Fi ke dɔmetɔtrɔ le la, ame sia ame le anya Mawu to fi ma. Eya tae Mawu wɔ esia ɖo. Menye wò. Ye nate ŋu wò nu vɔ̃ me egbe, eye hafi akpɔ xɔxɔ o. Xɔxɔa le xɔse, xɔse, Kristo ƒe dɔ si ke wòwɔ na mí la me. Ye axɔe se koa, xɔxɔ va ƒe na wò. Eye ŋugbedodoa hã kpɔe a, ema ava, ava nɔ. Elabe menye wòe yi wɔ nu vɔ̃a o, wotu wò ɖe nu vɔ̃a mee tso gɔmedzedze ke. Aleluya! Ta minɔ xlẽ Biblia, míase nu yɔ gɔme nyuie. Ale se la zu mía Ye yi kpokui blavɔnia le enuyatɔ be Romatɔ ƒe Galatɔtɔ ƒe agbalẽ eta me tɔ me. Ale se la zu mía nufiala si kplɔa mí via Kristo gbɔe bena woatso afia na mí to eh, nuka o, xɔse me. Aha, ke ese ke me wotu mí ɖo ɖe, etrɔ zi míaƒe nufiala bena yeakplɔ mí ɖe Kristo gbɔ ɖe, ne woawɔ nuka o. ne woa ne woatso afia na mí ne míakpɔ agbe. Ke ese la zu mía nufiala si kplɔa mí yia Kristo gbɔe bena woatso afia na mí to xɔse me. Ha wotsoa afia na mí toa xɔse me. Wotu mí ɖe nuvɔ me eye míkpɔe be a ah, nuvɔwɔlawo mí nye. Wotu mi ɖe esi eti ɖe to maɖomaɖo te eye mikpɔ be ee mi medze o eye eta ye etrɔ zi míaƒe nufiala eye kplɔa mi ya kristo gbɔ be míaxɔ kristo dzi se na ehe nuka wɔwɔ hena ee nuka ee xɔxɔ kpɔkpɔ hena ee afiatsotso na mi to xɔse me Ke esi xɔse va la, mi megale nufiala te o, nufiala ke nye se la mi megale te o, ke xɔse va vɔ la, mi megale nufiala te o, elabena mi katã mienye Mawu viwo to Kristo dzi, Kristo Yesu dzi xɔse xɔse me. Elabe mi katã mitrɔ zi Mawu viwo to Kristo dzi xɔse xɔse me. menye to wò nu vɔ̃ me ʋuʋu me o, to Kristo dzi xɔse xɔse me. Elabe wotu mi ɖe nu vɔ̃ te, wotu mi ɖe to maɖomaɖo te, Mawue tu mi ɖe fi ma nene, be yeakpɔ nublanui na mi, eye míakpɔ mía ɖe ko be, ei, míawoe nye ame yibɔ yawo, míawoe nye nu vɔ̃ wɔla yawo, mída vo, wotu mi ɖe to maɖomaɖo te, wotu mi ɖe nu vɔ̃ te, Eya ta nu vɔ̃a míkpɔe be ye míaƒe tsitsa fia mí be leke míaƒe nɔnɔme le yea. Azɔ míate va Kristo gbɔ bena woave mía nu, woatso afia na mí to Kristo dzixɔsexɔsea me, bena mía katã míatɔ zi Mawu ƒe viwo azɔ. Azɔ ne yeatɔ zi Mawu ƒe vi ɖe, ewɔe ame ke tɔ zi Mawu ƒe via, ye nye ame si ke ewɔ nu yeye le eƒe agbe me, enu xoxo nu va yi, enu ka ta tɔ zi yeye? Nɔvinyewo, Mawu nekpe ɖe míate ŋu ase nu yɔ gɔme. Ke esi xɔse va la, míegale nufiala te o, elabena mí katã míenye Mawu viwo to Kristo Yesu dzixɔse xɔse me. Mawu neyra mi, mia nɔvi Yesu nyo. Woyra Mawu lolo avɔa dziɖula le Kristo Yesu me tso True Forgiveness Mission Osera ƒe gbenyigba sene le egbe ƒe ŋkekea me. Na to wo viwo katã lo. Bye bye.